Идегәй дастаны безнең тарихыбызда, әлбәттә, бик зур урын алып тора, чөнки ул үзебезнең тарихыбызга карашны чагылдыра. Халыкның рухын, халыкның э, ниндидер кыйммәтләрен, халыкның дәүләткә карашын, халыкның кешегә карашын, халыкның табигатькә карашын, халыкның бер-берсенә, менә кешеләрнең бер-берсенә карашын. Һичшиксез, менә бу эпоста бу бик нык чагыла. Әлбәттә, эпос ул э, борынгы чор җимеше, ул вакыттагы тел безгә бәлки чын мәгънәдә тулысынча аңлашылып та бетмидер, ләкин барыбер аның аһәңе, аның яңгырашы, ул телнең безнең көнгә барып җитүе, ул бик тә әһәмиятле төрле яктан. Менә мәдәниятыбызны саклап калу, традицияләрне саклап калу, телебезне саклап калу, ул вакыттагы телнең яңгырашын аңлау бик тә кыйммәтле минемчә. Әлбәттә, бу эпосны, бу дастанны халык арасында тарату һәм аны таныту һичшиксез бик тә әһәмиятле, чөнки без һәрвакытта да үзебезнең тарихыбыз турында уйланырга тиеш, үзебезнең үткән юлыбыз турында уйланырга тиеш. Милләт үзенең тамырларын, үзенең тарихын белергә тиеш һәм эпос ул үзенә күрә бер яктан чыганак, икенче яктан һәйкәл һәм һичшиксез без үзебезнең тарихыбызны карганда, үзебезнең тарихыбызга караганда, үзебезнең тарихыбызны барлаганда шундый зур һәйкәлләрне танырга һәм популярлаштырырга тиеш. Идегәй дастанында тарихи шәхесләр хәрәкәт итәләр. Туктамыш хан, Идегәй һәм башкалар. Менә менә шушылар арасында, шәхесләр арасында дастанның үзендә бер шәхес хәрәкәт итә. Ул Субратай, Субра атай, Субра җыраучы яки анда фольклорчы дип атасак та булаймы, тарихчы дип тә атарга була аны. Бу утызлап Татар ханының янында киңәшче булып торган. Киңәшче булып торган. Ягъни ул тарихи шәхесләр белән мин санап киткән тарихи шәхесләр белән турыдан туры таныш булган дигән сүз. Һәм Субраның үзенең дә име сүзе буенча име ул кайбер татар ханнарына, ягъни Алтын Урда ханнарына Теге холыкнамәләренә кагылышлы әйберләр турында да сөйли. Мин шуннан соң уйладым, бу бит тарихи шәхес булырга тиеш. Мәсәлән, Идегәйнең 1552 елны туганлыгы 1419 елда һәлак булганлыгы мәгълүм. Туктамышханның да Туктамыш ханның да 1419 елда һәлак булганы мәгълүм. Казир бирде аның углы һәм болар барсы да конкрет шәхесләр. Ә менә алар арасында Сувра атай бик зур урын били. Алар турында мәгълүматлар тапшыра, хәтта Туктамыш ханның чакыруы буенча ул үзенең тәхете янындагы шикле кешенең серен ачтыра. Субратай аңа аны серен ача. Бу Идегәйнең Идегәй булып чыга. Ягъни Кубыгыл дигән исем астында ул теге жасус шымчы булып хезмәт иткән Туктамышка каршыдыр дип уйларга кирәк инде. Ә Суратайны 195 яшь Суратайга бу вакытта шушы сер ачылганнан соң Идегәй Кобылгыл исемле Идегәй качып китә Аксак Тимер ягына. Ягъни Туктамышның дошманы ягына. Менә нинди катлаулы кызык шәхесләр болар. Мин уйлыйм, бу кеше үзе чыгармадым икән Идегәй дигән дастанны. Ул тел остасы булган, тарих остасы булган, ул шәхесләрне белгән. Менә бу бит пьеса. Менә без качагында сораштырабыз, кайчан язылган беренче пьеса дип әйтәбез дә, 1887 елны язылган фәлән төгән дип сөйләшәбез. Бу бит якында гына, капшап карап була моны. Миңа калса, беренче пьеса ул Идегәй. Идегәй ул монологлардан тора, диалоглардан тора, кара-каршы сөйләшүгә һәм комментарийлардан тора. Пьеса бит бу. Димәк, моны биеп була, уйнап була, җырлап була. Төрле сәхнә алымнары белән, димәк, бу кайчандыр уйналган. Мөхәммәд Әмин хан 1510 елны Мөхәммәд Әмин ханга бик күп кенә артистлар, музыкантлар, барабанчылар, җырчылар, биючеләр килә Себер ханлыгыннан. Ул 3 меңләп кеше була, гаиләләре белән киләләр алар. Һәм шушы оркестрның җитәкчесе, Кыллы оркестрның җитәкчесе Гөләм Шаиди дигән Шәхес була. Бу турыда нәкъ Исәнбәт язып калдырган, бу турыда Шакир Шамилов язып калдырган һәм Могол бөек Могол дәүләтенең падишаһы Бабур Солтан язып калдырган. Менә шундый ханнар арасында артистлар алмашу булган димәк. Кешене ши куя торган 195 яшьлек вәзир. 195-кә хәтле генә түгел, 200-250 яшьлекләр бар Кавказда. Бүген дә яшәп яталар бит. Һәм японнар име бик озак яшиләр. Балык ите ашаганга күрәсең инде, бит 90-нан бөтенесе дә узып баралар, име? Мондый хәлләр бар. Аннан соң инде безнең пигамбәрләребез дә 800 ел яшәгәннәр име? 400 ел яшәгәннәр име? Димәк, бу фактта бар дигән сүз. Минем фаразым, менә мин име бу моны фәнни ачыш дип атауда име шактый э, китерешле әйбер, име? Бу бәлки уйланулыр. Һәм бу фараздыр, гомандыр. Булуы мөмкин эш менә бу. Менә шулай иттереп без үзебезнең тарихыбызны ачыклап бетермәгән яклары да бар. Димәк,

Булыр иде ул исән булса. Чөнки үзе күрмәгән менә бу сарайның интригалары, андагы теге фетнәләре аныңдай үзе күргән кеше генә шулай яза ала. Буыннан буынга күчеп килгән инде ул инде дастан дип аталган. Бәлки ул аны үзе җырлап йөргәндер халык арасында. Бәлки ул мәсәлән ибет һәрбер ханлыкның сараенда булган музыкантлар, театр әһелләре. Бәлки саксык белән бергә уйнаганнардыр. Юсуф белән Зөләйха э, музыкасы бар бит сакланган ибет. Бәлки аны җырлаганнардыр. Ә нигә булмасын? Булуы бик мөмкин, шуңа күрә мин мөрәҗәгать итәм, радио, телевидение һәм матбугат әһелләренә мөрәҗәгать итәм. Бу мин кузгаткан бу мәсьәләне җентекләп тикшерсеннәр иде галимнәр. Минем фаразга нигез бармы, юкмы? Минемчә бар. Шуңа күрә без бу әйберне читләтеп узарга тиеш түгелбез. Мәсәлән, аның портретларын ясарга мөмкин, Субра картның. Рәссамнарның фантазиясе белән яки анда бит Токтамыш ханның, Идегәйнең портретларын ясарга мөмкин. Малас мәсәлән инде өйрәтергә кирәк, идегә инде тәфсилләп, мәктәпләрдә өйрәтергә кирәк, институтларда өйрәтергә кирәк һәм бу теманы калкытырга кирәк. Бу укучы балаларга менә син ничек күз алдына китерәсең Субра картны? Рәсемнәрен ясатып, рәсем э, күргәзмәләрен куеп име? Бәк кызык булыр иде. Балалар бакчасыннан алып үми мәктәпкәчә һәм югары институтларда идегә өйрәнелергә тиеш. Һәм җыраучы Субра атайның монда өлеше бик зур. Мин уйлыйм, дастанның авторы Субра атай.
Идегейн эпосын, э, дастанын яздырганда безгә э, кайбер кешеләр әйтәләр, Нинди шәп фикер, идея, и ник безнең башыбызга килмәде? Насыйп, безгә насыйп булды шул әсәрне яздыруга. Һәм иң башта бу әсәрне яздырганда мин безнең командага Миллиар татар редакциясенә, Китап радиосы егетләренә һәм катнашкан бөтен Дастанны укучылар дусларыбызга рәхмәт әйтәсем килә. Аллага шөкер, менә бу проектта күп әйтим татар зыялыларын күпчелеге катнашты. Аны Казан утларыннан сөйләүчеләр булды. Безнең мирастан булды һәм ике безнең фәнни институттан Иялидән, тел институтыннан һәм тарих институтыннан кешеләр булды. Алар да Теге шатлана-шатлана бу эпосны, дастаны яздырганнар. Ни өчен мөһим сорау булса, мин шулай җавап биререм. Идеге дастаны ул иң башта дала культурасына, татарның дала культурасына, мәдәниятенә кагылышын күрсәтә. Бу китапны укыганда аңлыйсың ки, никадәр дала культурасы татар халкының язмышында зур роль уйнады. Әлбәттә, вакыты үтү белән, күчү белән безнең даладан бары тик казылык калды. Ләкин менә бу эпосны, дастанны укыганда, бу бай тарихны яңадан ачабыз үзебез өчен. Һәм алла бирсә, менә бу китапның бөтен интернет площадкаларында мәйданчыклардан чыгарып кешеләр яңадан бу дастанны да бу дала культурасын яңадан ачачак дип өмет белдерәбез бөтенебезгә рәхмәт идегәй эпосы ул э, бик киң полотно зур әсәр ул э, бер Татарлар өчен генә түгел, ә күп кенә төрки халыклар өчен дә үз әсәр булып исәпләнелә һәм аның төрле вариацияләре бар. Ул җыелма халык авыз иҗаты дип әйтергә була. Ул менә шул тарихилыгы белән, анда бит инде нигездә Алтын Урданың нәрсә өчен, ни сәбәпләр, нинди сәбәпләр аркасында таркалуы, менә шул таркалу процессы гәүдәләндерелә. Анда патшалар һәм алың, аларның кул астында эшләүчеләр, алар белән аларның үзара мөнәсәбәтләре, э, э, гомумән, э, Янәшә илләр белән сәясәт мөнәсәбәтләре, аталар һәм уллар проблематикасы, һәммәсе шушы эпос эченә алынган һәм яктыртылган. Анда инде менә шул үзара эчке дошманлык, эчке конфликтларның ни сәбәпле барлыкка килүләре, ничек Аларның үстерелеше һәммәсен күрергә була, анализларга һәм э, нәтиҗә чыгарырга. Ә болай ул тарихи да, мәдәни дә безнең э, милли код сыман бер э, шундый символикага ия эпос дип әйтер идем